Jesus Christ. Amen. That's better. Tikotamse misoro tinamate. Tenzi, Ishe wedu Mambo Jesu Kristu, tinokutendai mangwanani ano Baba. Tauya mimba yenyu Jehovha kuzokunamatai. Mwari wangu, throughout the week, Ishe Baba makanaka, tine kutaura, tine kufunga, tine matarisiro. Tine maitiro akasiyana siyana aMwari amusina kufara nawo. Mwari wangu tainamata, Ishe wamasimba ose, tichiziva Baba kuti panouya pathrone penyu tinofanira kuuya nekutya nekudedera. Mwari wangu tiregererei kudarika kwedu Baba, kuti kuungana kwedu Mwari kusave maturo pamberi penyu. Vakawanda vakaungana vachifunga kuti muripo imi hamupo Jehovha, We don't want to assume or presume Lord Ishe kuti tinongofungidzira kuti muripo imi musipo Mwari Jehovah tainamata Ishe wamasimbose mangwanani ano hupo hwenyu Mwari wamasimbose kuti hutishanyire Baba mai taura nehana yomwe nomwe wedu Jehovah in the study of the word in the preaching in the songs Ishe wangu Mwari wamasimbose maita minister unto us Ishe wangu tainamata, vayambisi venziyo, vaparidzi veshoko, vaenzi vamuchatendera kuuya pamasuwo edu pazuva ranhasi. Mumwe neumwe wedu Ishe awane chikamu patinobuda mumba yenyu Mwari titi zvanga zvakanaka tawana nguva muimba yaShe nekuti iye auya akataura nesu. Tainamata, She wamasimbaose, chinamatirawo even. Ishe, our, the wife of our pastor is not feeling well. Thou art still God, Jehovah Rapha, the Lord that healeth all our diseases. Noraya nawo pamberi penyu, Ishe wamasimba ose, Ishe, Mwari wamasimba ose, kuenda kuti I sent my word and healed their diseases. Mwari, you are God who knows no distance, tiri kuno Mwari, you can do something there, Lord. Ishe wangu tinokutendai Baba Mazvita, muzita reShe wedu Jesu Kristu.

pano ari kuremember kuti the two tribes uh, that were cut off pa the bride ye the israelites pano ari kuremember here kuti matwo tribes akabviswa nekuda kweidolatry vakanamata mupunzo vakasubstitutwa nalevi and joseph those two tribes ndevapi Pana kuri remember. Josh. Done. Correct. The other one. Brother Hilton. Ah uh ah. -uh. Kwete vaka handisi kuti vaka replace ndati vakabviswa vacho. Joseph ndiye aka replace vakabviswa. But ndikuti vakabviswa vacho they are two. Taudzwa done. The next one. Sina ku remember. No. It's Dan and Ephraim. Ngatinyore pasi kana chikanganwa handiti? Dan and what? All right.

Therefore, if any man will save an idol or keep an idol on him, Zvino kana mumwe munhu akashumira kune chimupunzo kana kuchengeta chimupunzo or bless himself in his own imagination of his mind, kana kuzviropafadza mufunga kwa- mukufunga kwapfungwa dzake and serve idols, oshumira zvimupunzo, God said, men, women, family, or a tribe, Mwari vanoti murume, mudzimai, mhuri kana rudzi. His name will be completely blotted out. Zita rake rinobva radzimwa ipapo ipapo. For amongst the people. Pakati pevanhu.
Now is that right?
Zvino ndizvo here? How true?
Chokwadi seichi.
Tikuda kutaura panapa. Hanzi varume or marudzi two aya tribe and Ephraim were blotted out why? Vakanamata mupunzo. Pavakanabata mupunzo, vakanamata vari under Jeroboam. If we remember kuti the 10 tribes after Israel Mwari aisplita into two tribes, Ephraim and Judah and the other 10 tribes. The other 10 tribes dzaitongwa nemunhu ainzi Jeroboam. The other two tribes, Judah and Benjamin, dzaitongwa nemwana waSolomon ainzi Rehoboam. So mazita acho anoita kakufanana handiti kuna jeroboam and rehoboam so jeroboam ndiye akaona kuti a vanhu vanoziva kuti kujerusarema ndokunonamatwa mwari ndokune areka chaiyo yamwari so what did he do akanogadzira kudhani chiark chekuti maybe mameasurements and everything zvazvakangofanana neyekujerusarema akati imimi chirega yekufamba Don't trouble yourselves. Musazvinetse.
Muchifamba kuenda chi kure kwakadai so. Eh, chingonamatai chiri panapa ichi zvekuti vamwe vachiona vaingofunga kuti ah, arike yatiri kubva uko yakangofanana neinei saka ende kana tichipa chipiso kana uchipiwa seven eh, rams uko vachipa tiri kungopawo seven but mwari anga akati areka yake yanga yasiri uko ende jeroboam Vapristi vakahana kutedzera shoko raMwari rekuti munotora maLevites to administer over the issue of worship and, and, and, and, and sacrifices. Jeroboam aingoti chero waada zvisingaenderani neshoko raMwari. But pana patiri kunzwa kunzi vakapinda muidolatry ava these two tribes Mwari akadzima mazita avo. Akamadzima on bridal israel da kuti mubate ipapa havana kudzimwa zvachose pa 144000 144000 ndoyemwenga isusu tiri magentiles handiti tine mwenga uchabuda kumagentiles ndizvoka but kuisrael kuchabuda mwenga and number yekumwenga yekuisrael its already known its 100 and what ha huh? 144000 so pa mwenga Mwari aida kutiratidza kuti Israel types eh, or, or rather eh, Israel yapanyama inoti yapa Israel yedu yepamweya isusu magentiles hatisi tese tinenge tiri mwenga ndizvo the same with Israel haisi Israel yese ichange iri chi iri mwenga that's why pane two tribes dziri out but pari kutaurwa nhau yeidolatry yakavabvisa mazita avo ngatimbotaura zvinhu zvatinoti mupunzo nhasi munongosimudza chaunofunga kuti ichi nogona kuita mupunzo ichi nogona kuita mupunzo star chitiri tv can be an idol brother makun money can be an idol brother phone can be an idol Sister. fashion kunamata fashion momose it becomes an idol yes basa kusvikira munhu anokoshesa basa rake kudarika mwari becomes an idol brother mamuto sports ikoko sekusports Kuri serious. Kune idol worship yakanyanya kusport because mwe mwanoti anoona asi kubhora ndiri kuNBA anenge ari kubasket. Umati asi kubasket ndiri kuona Tendulka ndiri kucricket. Kusvika anofollowa anenge aine vanhu vake vanoita kuti ava. Umati andisi kucricket ndiri kutennis. Handiti? Satan aka brother panotaura pamusoro pebabylon vanhu vanoona pop ndo vanenge vachifunga babylon brother yakaspreada zvekuti unogona kusaona kunamata chirooma kwauri kufunga but the devil akati iwo shega kunamata ichi ndichakukandira chako chekuita sei chekunamata muri panzwiza movie idols kuna vamwe makuti mamovie anenge ari mamovie idols andika sports idols fashion idols anditika mumwe anotora mudzimai wake to be an idol makutora murume wake to be an idol the devil can put anything anything that comes before you and god and you put the value to that thing kudarika mwari that things automatically becomes an idol handiti so maidols akawanda zvekuti ukasangwara unonamatiswa chimupudzo nasatani but usingatauri ndikunamata satani uchingoti ano i'm just a fan of, of ronaldo i'm just a fan of messi i'm just a fan of this and you're not a fan of christ you're a fan of other people handika but only to fan of, of christ so that thing becomes munhu anofanira kuva close to ndikristu and nothing else ndizveni takambotaurira last time tikati brother branham vaita about some months vasipo vari kumacampaigns vachiparidza he comes back home he says i've got a rumbling spirit paivangoona ndege ichipfuura ototi ah, maybe dai ndakwira ndege ndaenda kuafrica handaenda kwakati so vangu vati gare gare pamba he would take his rifle pfuti yavo vobereka avo musango kusvika mwana wavo bheki akanzoti daddy i don't be made by to a man like you zvikanzi why whenever you come from your, your, your, your campaigns off you go to the hoods mama wangu is always lonely and i feel it because ndinotogara nawo pano ende zvavaitaura zvaitaura nabek it was true ndinoti many times women would desire to have been married maybe to a man like brother branam that's why brother branam achiti sister beki sister mida vhudzi ravo rakakumudza kuchena nguva yekuchena vhudzi ravo setaita se seti yakwana muri panzwisa The life she was putting up standing between brother Branham and the public was just too much. Mubaziya? Brother Branham aigona kunzwa kuti toda kuparidza. 12 o'clock pakati peusiku munodzwa zandora. Pasina vanhu kuparidzira but something in him is pull, telling him preach. What would he do? Munhu anga achisuka, anga achiwacha, aneta. Honey, honey, honey, honey, wake up. Chingwa. Please wake up, wake up. I feel like preaching. Waita sei? Vaitomuka sister Mita vogara apa. Shoko tanga kutorohwa. Mudza vandiri kutaura. Kuda vanenge vasipoka nezvavarisa vandiri kutaura here? You would wake her up middle of the night because vanoda kunzwa kuparidza ivo. But why? Brother Branham, kuda vanhu vanenge spoken word. A prophet is a sign. Anditi ka? Profita chiratidzo.
Ukatwa prophet aswa panyika is a sign. Why would brother Branham feel like preaching? Mudzimai wavo omuka pakati pousiku. Brother Branham be- eh, being a prophet standing for God. His wife standing for the bride. Ndizvo? It means kuti Mwari kana akada kushanda newe haana nguva. Hano isanje ndozomuta- ndozotaura naMwari takuenda kuchechi. In the middle of the night mwari ada kutaura nemwenga handitika ende mwenga haufaniri kubhonga kuti aa tati kuchechi nhasi tsenguva yekuzorora sister mida kuti wake up ndizvoka so to be a servant of the word is not easy kuva murando weshoka hazvina kupfava bcoz rinokudeedzera paawkward time kuti uite something iwe wakatoneta iwe kutonzwa kubhoekana but shoko rinoti panguva inei ita zvakati so tiri kutaura pamusoro pemaidols handiti ka tikaona kuti ndangopa hangu an example ena achiti kuroorwa nemunhu akaita sabrother braram it was not easy and togara tichitaura brother braram anoti ndakambobvunza masista amwe ndikati vaida kuita mary mubhaibheri kubla asingaziyani pasimudza loko hongu tese madzimai aida kuti asamary handiti akaroora akazvara jesu kusvika anonamatwa nemaroma mari yamai musandi amai vayesu handiti but do you know kuti brother branham vanotaura kuti mary akaroorwa ari avirgin achiroorwa neewidower joseph anga ari munhu anga afirwa aive nevana vake four unoziva izvozvo ha so you see to be a mary is not easy because vision inenge nemunhu wese Ndiri kamukomana kangu keeji yangu tichimiswa apa tichiita sei but unenge uchiyazonzi engagement nemunhu ane rudhundhu rwevana vatokura bebe vakada kuinzana newe ndozvazviri meri izvo i want to put the picture in reality unyazonzwisisa kuti situation yameri yanga yakaita sei paive nevakomana vakawanda veeji yake vaakasiya akati kuroorwa nemudhara uyu mupanzwisa just like ruth panguva yaboazi boazi anozopa comment kunzi ah ndashamisika newe iwe wasiya vakomana because ruth anga asati wa age yaboaz aitofanira ruth anga asiri mukadzi wekutanga waboaz ka boaz aitova mudhara nevana aitova nemhuri dzake but zvikanzi naboaz wasiya vanhu veage yako uchiya kwandiri mwari akurangarira andingomanzwisa so showing kuti Kuteera Mwari pane zvinhu zvinotenderana nezvaunonzwa kuti nezvandiri izvi zvinofanira kuenderana nezvizvi but nokuda kweshoko ramwari you forgo things that might look of your, of your time of your trend zvenguva yako handizi nokuti ukuda kuteera mwari so tikutaura pana pamusoro pemachi 7 siu eh, takuipedzisa brother pana 12 march vari ku 7 ngirigini 144,000 nemaJews handiti ka but I want you to see something here Dati muone chimwe chinhu pano Brother Branham anoti uh, and here we are uh, plumped down into millennium age zvino tiri pano tapinda muzviuru zvemazera handiti ka muzororo guru iri almost the god and god still remembers that sin mwari vachiri kurangarira chivi ichocho
this is the bride yemajews 144000 andika but pane chivi chakaitwa time yajeroboam back then nguva dzana solomoni handiti kumashure uko but chivi ichocho mwari achi kuchirangarira kusvikana nhasi and theyare not even counted in there. Havasitomboverengwa pamwe chete nevamwe ava. Just as sure as he remembers every good promise. Sekurangarira kwaanoita chivimbiso yese yakanaka. He remembers every evil one too. Anorangariro zvakare zvakaipa zvose. Just remember.
Rangarira.
Taimbotaura last time ndikati kana uchitendeuka tendeuka kubva kumahumbwe muri panzwisa takapa example brother banapa discernment this man akauya maybe airwara here zvikanzi nabrother branham ndiri kuona problem yako iwewo haisi yanhasi ndeye patime yawanga uchiri alter boy kuroma twapfana tuya twatodedzwa toendwa pamberi pafata tuya hatizivi kuti bebha akaba tumawafa here tuchingwa tuya tuya kana kuti akamwa wine aba hatizivi but brother branham anongoti pane zvawakaita uchiri alter boy angatova mudhara uyo but chivi chechi achiri mupfana chaimuteera handiti ka so brother branham is saying here this sin yakaitwa back then god remembers it he remember tiparidza the cruelity of sin brother branham not brother branham but the word paul achitaura kuti 450 years back then baba edu vanga vari under majudges handiti ka But pavakasita ma judges ndopakazouya Samuel ako anointa so Samuel ako anointa Saul it was around 500 years after ma Amalekites auraya ma Jews achibva ku ma Israelites achibva ku Egypt achienda ku Canaan but after 500 years zvaita kunge pasisina hapana mwari chaacharangarira but hakuna chakanaka chaonoita chinokanganirwa and hakuna chakaipa chaunoita chinokanganirwa mukunzwisa you might do good now wotofa patange pasina chaitika but the good chatanga blessingwa kuchera kana vazukuru vevana vevana vakushati ko vana vakana muclasi havagoni but zvavo zviri kungofamba chii pane zvakaitwa nezisekuru zvakanaka but mwari hana kukanganwa aiziva nguva yacho azoita reward kwetawo munhu anobva muimba yekuti everything the trend mamashiko zvinhu zvazvichingofamba but mune zisekuru rakaita utsinye 200 years risina ri- risina kuriwadwa utsinye hwakaitwa namwari iwewe ndowapo muzukuru wacho after 200 years mwari obva arangarira kukanganisa kwezisekuru rako riya riya zvinhu zvotanga kuita mamire milongo muupenyu kuti ko chii utasati ko ndisekuru ndibaba vangu here baba vako havapo ko ndisekuru baba baba vangu havapo yotova nyaya yekuti vese ava varipo ava havatotomboziva kumashure uko ndizvoka Ndozvotaurwa panapa zvikanzi God remembers the evil and God remembers the good. Zvakaipa nezvakanaka. All right. So, brother pana panoti panapa. Profita anoti pano. Um,
Israel under God's ship.
VaIsraeri vari pasi pemupunzo. Goats and sheep. Pasi peropa remakwai nehwai. They did have a place as long as they were they was on the earth here. Vanga vane chinzvimbo kunyange vanga vachiri panyika pano. Their tribes was missing. Zvi marudzi avo anga asipo. Ndo Dan and Ephraim atachitaura vaya. Dana Ephraim wanga they could never be included wanga sikakwanise kubatanidzwa when he called them over there paakavadana the 144000 144000 they were missing that's right iwo wanga wasipo they are not even numbered in there havana kutomboverengwa pamwe chete navo and joseph and levi is put in the place of dan and ephraim joseph nalevi wakaiswa panzvimbo padan naephraim Now you can look at that. Zvino munokwanisa kutarisa pane izvozvo. Right there it is before you. See? Izvo zviri apa mberi penyu mukuzviona. And yes, God's promise way back there hundreds and hundreds of years before that. Zvino iyi ndo imbiso yaMwari kumashure kumazana emazana makore tisati tasvika ipapo. Now what happened?
Chii chakaitika?
They were paged during the time of awful tribulation period. Vakaparadzwa munguva ye yekutambudzwa kwakaipa now if god is going to page that virgin zvino mwari kana achizobvisa bvisa mhandara iyi that was a good woman but she just failed to get oil in her lamp anga ari mudzimai wakanaka asi angokundikana kuwana mafuta and he's going to page her through persecution in there asi vachazomuchenesa kuburikidza nepersecution he puts them them tribes write in there for the same thing and purges them during the time of tribulation period achaisa marudzi aya pamwe chete neva- pamwe chete nemwenga uyu kuti avachenese kuburikidza nekutambudzwa uku. so dan and, and ephraim vanoshayikwa pamwenga chete but marudzi iwayo achadzoserwa back ukanoverenga ezekiel 48 taigona kuverenga uchaona kuti ma- all the tribes anenge akuverengwa ese ari 12 but because vakanamata mupunzo kuti mwari avadzose back anditi ka panotova nepaging or persecution so brother branham is saying here kuti kana mwenga not mwenga kana mhandara kuti unzi mhandara timizi mukadzi achiri clean anditi akashayiwa mweya mutsvene mwari hamupinze mudenga automatically anoti kwapedged or anopinza through persecution yet haana chivi imhandara mukadzi asina musikanzwa cheche isina tsvina but haina mweya mutsvene mwari anetendera to pass through persecution ko iwewe unotova neupenyu hwaunozanoti unotova nemaissues unopinda through thats why peter akataura zvikanzi if the righteous are scarcely saved kana vatsvene vachiponeswa shoma Where will be the sinner and the ungodly appear? Handiti? Ko vakaipa nevasingatende vachange vari chiri kupi? No wonder why Paul akazoti work out your salvation with fear and trembling. Handiti ka? Amen.
All right. Um, any questions? kana anenge aine like we always say if you feel like you've got something even tichiparidza just lift I, I, it's not preaching to share it must be interactive anything that you feel like unogona kungosimudza ruoko in the middle of talking yatechitete handitika zvakanzi just like jacob in the time of trouble see zvimwe chete najakobo munguva yekutambudzwa mazviona jacob in the time of trouble he had done wrong jakobo munguva yekutabudzwa akanga aita chakaipa But he went through the paging time because he had wronged his brother Esau. asi akapfuura nenguva yekutambudzwa nekuti anga akanganisira hama yake Esau. See, he deceived to get his birthright. Munoona akanyengera kuti awane hudangwe. But he went through a paging before he could have his name changed from Jacob to Israel. Asi akapfuura nemukutambudzika kuti azoshandurwa zita rake kubva naJakobo kuenda kuna Israeri. Which is a type of the order of God typed today. Zvinoratidzawo urongwa hwaMwari hwema- hwazo- hwezuva ranhasi.
mokwana kuti jacob kuti abviswe from kuva zita rekunzi jacob kuti anzi israel hazvina kungoitika nje aa panotova nekuremara kwakaitika pamurume uyo animonoziva akabva zita rachinjwa akunzi israel nemafambiro futi aita sei paudyo akuti atadza kufamba paging yatoitika papenal paya paakasanga neangel haana kungonzi hana wakunzi wanga wachinzi jacob hawakunzi israel aa akatobva ari in pain and akatozofa aachirema udyo yatokanganisika saka bhaibheri inotaura kuti maisraelites haatodye mabhonzo ebaba pavachirangarira zvakaitika pana jacob paging yakatoitwa in the natural handitika so isusu semwenga god also pages you haungopindi we know kuti there is grace handiti ka but papeji yandiri kutaura apa it is the, the pain maybe that you feel kurwadziwa kwaunonzwa ndinoti there are things zvaunonzwa nyama yako ichidokwairira semunhu kusvika paul anotaura kuti zvandinoda kuita handizvo zvandinoita but zvandisingade paul anotaura kuti iam now a prisoner of the word handiti ka aitova nenzvinhu zvaaishuva kana kuenda kuasia kuti ah, maybe friend yangu yakaenda kuasia ndinhingi nanhingi let me go on tinoparidza ikoko bhozi ndikurangara shamwari yangu ofunga kuenda ikoko Mweya waMwari obva uya mutaura kuti no no no obva ona vision munhu achidedzera kuti come to Macedonia. He was a man under mashackles ekuti akanga aamunhu ekuti haachangoiti zvaanoda. Ende imwe page inoitwa naMwari kumuKristu ukanoverenga 1 Corinthians 12 Paul anotaura of a man above 14 years kachiti above 14 years means 14 years and, and more makore acho waaitaura hanzi i know of a man above 14 years andikamakora mfura 14 who has gone to the third heavens angaenda kudenga rechitatu munhu aitaura uyu akutaura in second part kunge akutaura umwe munhu that's humility yanga aina paul manje yet it was him but haachataura achiti inini munoziva here umwe murume akaenda kudenga rechitatu takambotaura tikati denga rechitatu you should know kuti chii handiti first heaven ndo ratinoona reblue iri third heaven ma, ma, solar system handitika mastars jupiter mawhatever aunoziva ndo third heaven second heaven third heaven is the heaven that we know yatotoda kuenda kudenga but here he says i know of a man zeni zvemurume akaenda to third heaven handika brother branham says just as tarisana brother branham just after that verse tasa verse inoteera yechi two anga atova pajuniper experience akutotaura kuti ihave sought god three times tatsvaga mwari katatu ndichiti mwari abvise kurwadza kwemaziso angu but mwari akanditora kuti yo- my grace is what sufficient ndo pezhinga tiri kutaura kuti pane zvinhu mwari zvaanokupinza mazviri kuti uve mwenga zvinokukonstrana zvekuti wega uchiaoa kuti a dai asini mwari zvinhu zvandaikwanisa kumira nazvo izvi but nyasha dzamwari dzakandiwanzira kuti ndikwanise kuita contain this ndizvo ka brother bana makatongonetsekawo semunhu vaona na oral roberts vane muzvino mabuildings akanaka vakati ha mwari these people ka ministry dzavo they were muted out of mind vakabuda mandiri but honai mabudirira vaita kusvikira mwari akazoataura no no no no as for you i am your what ndini chikamu i'm your chako. portion Amen. ndizvo ka sister achitiri Yes. Yeah. All right. manzwa zvabvunzwa nasister hanzi pamataura pai pamuprofita vachiti god remembers the good and god remembers the evil zvikanzi the evil ndezvisina kuconfeswa here kanti wakazviconfesa but zvakamira sei asi da kupindura pangatipindurei

chivi ichocho chinotorangarirwa even tisingatauri pachikristu ndosaka pachi vanhu vanhu vachizoti mushonga wengozi kuripa kana yakaripwa mhosva yakatoparwa but kana yaripwa inonzi yapera so if the evil has not been remedied by your confession it lives and God remembers it hachina chadzima kana chatendeukwa chinogezwa neropa raJesu hachisisipo zvinonzi as if you never sinned
thank you um, munoziva brother branham paimira vanhu padiscernment munhu ainge agadzisa upenyu hwake chero anga akauraya kumashure baa bana manoti hapana chivi chandiri kuona as long chakaconfeswa achitosika manzi akauraya but because akaconfesa chivi chake paimira pamberi pabrother branham vanga vasingachioni kota munhu anenge aita musikanzwa nezuro wacho manheru remember munin'ina wabrother banks hudzu brother banks hudzu vanga vari muwatchtower mwana wavo ainzi david pavakaita mameetings yanhu vavaenda anga akaremara gumbo rimwe rine polio zvikanzi brother pana adult statement zvikanzi ndiri kuona munhu anonzi ningi ningi ane mwana wake ane gumbo rine polio is healed brother banks kuti vanga rimwe wachitawa mudzimai wamva ati david stand up anhu pakasimuka gumbo rake rakabva yaita right ndobva vatendoka munin'ina wavo ainzi lion ndobva auya zvikanzi wakusiya chiwachitawa ndinoda kuona murume kuti chii chakaita kumukwauri Hanzi paakasvika brother Balaam akabva wati Sena zvikanzi ndinokuona iwewo une mu- une- une- une mudzimai une vana two vasikana. Andikabva ndatarisa mukoma wangu Hudzu ndika- Banks ndikati Banks asi wataurira chi mupastor vako nezvemhuri yangu. Handa brother Balaam ndaona kuti haasi kuziva kuti mweya waMwari uri kundiudza. Zvikanzi let me tell you something else. Iwewe nezuro wanga wari muhotera nemudzimai wemunhu iwowo. Ende uri mudzimai meomo wakaita wakaitirwa nyasha because pa- murume wacho paakanoka door anga ane pfuti yanga yakatolo yanga yakatoloda aida kukupfura. Pawakatozvibuda nepahwindo paakaona zviri kutaurwa izvi even mukoma wangu haazvizive chero mudzimai wangu haazvizive ndopakati o oh, who is this why chivi chisina kuiswa muropa chiri pachena bcause that's why baiba maichiona but anga akachitendeuka baiba mwari aivaratidza chiri ichocho ndizvoka so if you confess your sin chinoiswa muropa handizvo zviri kutaurwa izvi ndezviya kuti une upenyu hwaunoziva kuti kana wagadziriswa ndokunzi chero ukaita 50 years uita ha makore afamba achiexpire chinoramba chiripo chimonozosangana nacho on the deathbed wakufa ona zvinhu zvawakaita uchiri musikana tivala tucheche twawakabvisa nhumbu dziya twakuchema pamberi pako but zvakaitika uchiri musikana watova chemberi but wakazvita usati watomboroorwa but zvinhu izvo zvinodzoka ndizvo so the good that we do god remembers And the evil that we do nezvakaipa ukasazvigadzirisa mwari anozvirangarira futi handiti Eh, nhasi mukuona kuti ndakachena handiti Amen. ndizvo here Amen. alright the background to it handika there's a young man akangondifonera so ndiri kubasa zvikanzi, "Ah, brother ndida kukuonai mjaya kuti "Ah, uya kunoku zvikanzi ano handitoda kuuya kunoku ndikati okay fine Ndiri kubasa saka saka toonana ngwai zvikanzi ah tsvagai kuuya masikati ngati ah brother kubasa kwangu kune pressure ngatiwane weekend saka weekend ndaida kumhanya futi kumissionary kwana brother masuka kwana sita masuka saka takatanga kufamba chitaura so ndikafuta ko anoda tigare papi bozi ndingoziva kuti kana jaya rikanoda kukuona panenge pane nyaya dzinoda kugadzirisa ko mjaya haasi kuda kuti tigare papi ko tiri kuenda asada kunditengera nandozi chii tafamba tafamba handei so handei so ah, tazopinda mune imwe mall so kanzi munhu wamwari tsvagai sutu ndichitasa mujayo ndikati no mujayo manidzi emari achiripo akawanda unenge uchitoziva ndakamboda kuramba so ndikati ano ah, brother but something chikataura mandiri kati ah, brother brother makamboda kurambira futi sister chi heti kuti ano chirikadzi hamuna zvinhu zvakakwana but mweya wamwari ukavaza kuti musiyana nazvo handika saka neno ndakazongoti ah, okay brother itai sekuda kwenyu so that's why nhasi takachena kudai so so mwari vaitire zvakanaka amen
ndida kungoedhirawo patopiki yedu yes. kuti zvakaitwa nemujaya uyu kunyange vazukuru vake vacharangarirwa namwari
totenda mwari amen yes,
tikati isusu sekutaura kumafita kuti mwari wangu unorangarira zvinhu zvakaitika even 500 eh, years back mm. saka then vandafunga kuti zvichida pangononge pane mazitateguru angu ane zvaakaitawo saka tikuti zvatakaita ini zvinogona kurapwa ndinogona kureurura ndochena pamberi pamwari zvirova kuti ko zvinhu zvakaitwa nevamwe izvi Zvino- zvinozouya here Alright.
Eh, it's a question ngatiisiye yakadaro nguva yedu yakwana ndini should we answer it or pastor kadera can you ca- can you close the, with the, with- topedza nemi muchibatsira amai
Alright, tinotenda. Eh, ndo inonzi condemnation by representation. Chinoita kuti uzobuda ipapo ndechekuti wakuzvidambura kubva kumadzinza kuburikidza neropa raTenzi Jesu Kristu. Iwe unobuda mumuhwezva iwoyo nekutendeuka wobva watanga kunamata. Saka panenge pachinzi condemnation by representation iwe unojambwa ipapo pozi uri pasi peropa reCalvary. Asi kune vese vasiri pasi peropa vari vedzinza rako, zvinhu izvozvo zvakaitwa kare zvinovabata.
Tanzwisisa handiti? Thank you person. Can you give us a closing prayer?
Baba wedu tinoda kukutendai muzita raJesu Kristu. Tinokutendai Ishe Jehovha nedzidziso yeshoko renyu. Amen.
Tinokutendai Mwari matitendera kuva mukati mekereke ino mangwanani ano. Tinazvo zvikumbiro zvatinazvo, tinako kutsvaga kwatiinako, tinako kushuwa kwatiinako, Jehovha. Taikukumbira Ishe Mwari tichitiuya iwo musangane nesu. She wangu Baba, patinovhara chikamu chino cheSunday School, She wangu Baba, Tenzi Jesu Kristu, tichikumikidza kunyange kuimbwa kwenziyo mukati meruoko rwenyu. Ngadzive nziyo dzichasweredza mwoyo yedu ichigadzirira pedyo kuuya kweshoko renyu jehovha Yes, Lord. tinonamata ishe baba tinoda kuti kuparidzwa kweshoko kudzinge madhimoni Amen. kana pane mhepo dzinotitevera baba ishe wangu dzigodzingirwa kure kuburikidza neshoko renyu Amen. tinonamata nokukumikidza mwoyo yedu kwamuri tibatsirei jehovha kuzarura mwoyo yedu apo muchataura mukati moupenyu hwedu Tinonamata nokukumikidza zvose mukati meruoko rwenyu muzita raJesu Kristu. Amen. Amen.